For early morning, the priest oga dem and the elders come dey plan as they go take kill Jesus. They tie am, come take am go meet Pilate wey be governor. Judas kill himself. Wen Judas wey sell Jesus see sey dey don condemn am, im mind come dey judge am for wetin e do. So e return di thirty silver coins give di priest oga dem and elders, come sey,

and na strangers dem dey bury for there. Na because of this make dem call the land blood field come reach today. So wetin prophet Jeremiah talk come happen. dey take thirty silver coins, di money wey Israel pipo don gree to take sell Jesus. Den dey use di money take buy di potter field, just as God tell me. Jesus and Pilate. As Jesus stand for the governor front, the governor come ask am, Na you be the Jew people king? Jesus answer, Na as you talk. When the priest oga dem and the elders dey accuse Jesus, e no answer dem.

e get one wicked prisoner and the name na jesus barabbas so when dem don gather pilate ask dem who na want make i release give una jesus barabbas or jesus christ because pilate know say na jealousy make dem bring jesus christ come meet am As Pilate sidon for di judgment seat, im wife send message go meet am sey, Nor put hand for dat innocent man mata, becos last night I dream bad dream about am. But di priest oga dem and di elders sey make di pipo ask for Barabbas so that dem go fit kill Jesus Christ. The governor come ask them again, Which one for these two people una want make I release give una? Dem answer, Barabbas!

Wen Pilate si sey di pipol nor gri and trobol wan stat, e kon take wota wosh en hand for di pipol front dey sey, Dis man blood nor dey my head, make only una go kill am. Di pipol ansa make im blood dey our head and our shidren own. Den Pilate release Barabbas give dem. Afta dem flog Jesus Christ, Pilate kon gi-am to dem. make dem nail am for cross. Di soldiers take Jesus Christ enter di governor house and all of dem come gather am. Dem remove im cloth come wear am cloth wey make am be like king. Dem take shuku-shuku make crown, wear am for im head, put walking stick for im hand, dem lie down for im front, come dey laugh am, dey say. Make una hail you people, King o. Dem spit for im body, come take walking stick knack im head many times. When dem laugh am finish, dem remove the king cloth wey dem wear am, come wear am im own cloth. Den dem take am go nail for cross. Dem nail Jesus for cross. As dem dey go outside, dem see one man from Cyrene wey im name na Simon and dem come force am make e carry Jesus Christ cross. Wen dem reach one place wey dem dey call Golgotha wey e mean skull place

Dem sit down there dey look make anybody no touch am. On top of im head for di cross, dem write wetin dem take accuse am, Dis na Jesus Christ, Jew people King. Dem still nail two thief near Jesus for cross, one for im right and di oda for im left hand. So di pipo wey dey pass where Jesus dey come dey laugh am and dey shake dia head dey say, You wey say you go destroy di temple come build am back for three days, make you save yoursef!

if he come down now from the cross we go believe say na him be israel king since he trust god make god come save am na because he say i be god pikin the thieves wey dem nail for cross near jesus christ still dey curse am too. Jesus die. E come happen say from twelve go reach three o'clock for afternoon, darkness come cover the whole land. When three o'clock wan reach, Jesus Christ come shout,

Dis man dey call Elijah make e come help am. At once, one of dem run go bring sponge come soak am for wine wey don sour, put am for stick, den come give Jesus make e drink. But di remaining pipo say, Leave am! Make we see weda Elijah go come save am.

tear from up go reach bottom. Di ground begin shake and rocks come scatter for everywhere. Graves open and God pipo wey don die come wake up. After Jesus rise from grave, God pipo wey don die follow am rise, den dem kon enter di holy town with am and many pipo see dem. Wen di sojas oga and di pipo wey dey guide Jesus Christ see di earthquake and wetin happun, dey fear well-well kon say, True-true, dis man na God Pikin! Many women wey follow Jesus Christ from Galilee and wey dey help am dey there too. Dem dey look wetin dey happen for there. Mary Magdalene, Mary wey be James and Joseph mama, and Zebedee children mama dey there too. Jesus Christ burial. When evening reach, Joseph, one rich man from Arimathea, wey be Jesus Christ disciple, go meet Pilate, come ask am for Jesus Christ body. So Pilate kon sey make dem gi am di body. So Joseph karry di body kon wrap am with clean white klot. E put am inside en own new grave wey e dig inside rock.

Di next day wey be Sabbath day, di priests oga dem and di Pharisee pipo kon gada for Pilate front dey say, Oga God, we remember sey wen dat wayo man still dey for dis world, e tok sey afta tiri days e go wake up. So make you give order make dem guide im grave until di three days go reach. If not, im disciples go go thief im body, come tell pipo say e don wake up from death, and dis go make di last wayo worse pass di first one. So Pilate tell dem, Make una take dis plenty soldiers go guide di place as una want. So dem carry soldiers go guide di grave and dem come block di grave mouth so dat Jesus Christ no go fit come out. All of us for Barnabas Corner, they say we thank una for watching. abeg una go help us subscribe to the channel then now click that notification bell so that anytime we upload another new video on our phone go green green una una go help us like the video una help us share am with una friends and most important ah make una tell us wetin una think for the comment section below may baba god bless all of us amen